heddiw. Daeth tywysogion Gwynedd i rym yn y cyfnod ansefydlog oedd yn bodoli wedi Rhufeiniaid adael Prydain. Ymhen amser, nhw oedd y cryfaf o holl dywysogion Cymru. Roedden nhw'n rheoli'r wlad bron iawn i gyd, ac yn trechu'r Sacsoniaid a'r Normaniaid fel ei gilydd. Dewch draw i Ddeganwy, un o hen ganolfannau Tywysogion Gwynedd. Dychmygwch y llongau masnach yn y cei a'n hwylio i'r Iwerddon, ei gartref Gruffydd ap Cynan, a groesodd y môr i ennill tiroedd ei daid yn ôl. O'i ganolfan ar Ynys Môn, llwyddodd Gruffydd i hel y Normaniaid allan o Wynedd. Dechreuodd diwylliant newydd flaguro.
Pa beth hefyd, ech tywynygu a wnâi Wynedd yna o eglwysau calchaid fal y ffyrddafem o'r sir.
Adeiladodd mab Gruffydd, Owain, ar lwyddiant ei dad, gan fanteisio ar yr anrefn yn Lloegr i ychwanegu at ei diroedd. Bu beirdd swyddogol y tywysogion yn canu am ei lwyddianne. Pan gladdwyd Owain yma wrth ochr ei dad, roedd wedi gosod sylfeini Teyrnas Nerthol Yn dilyn teyrnasiad Owain, aeth dau o ddisgynyddion ymlaen gyda'r gwaith o droi Gwynedd o fod yn deyrnas hynafol i fod yn wladwriaeth ganoloesol. Bu Llywelyn Fawr yn rheoli am dros ddeugain mlynedd. Yn ôl bob tebyg fe'i ganwyd o yn Nhomen Castell, nid nepell o Gastell Dolwyddelan. Gafodd ei adeiladu'n ddiweddarach

Roedd y ffermwyr yn talu trethi'r tywysogion drwy gyfrwng gwaith, nwyddau a gwasanaethau. Roedd pentrefwyr y Maeurdrefi, sef y pentrefi o gwmpas Llysoedd Llewelyn, yn gaeth i'r tir ac yn gwasanaethu'r tywysog a'i lysoedd teithiol. Dyma adfeilion un o'r hen lysoedd hyn. Sefydlodd Llewelyn fudiadau crefyddol newydd hefyd.

Yn ôl yr hanes, adeiladodd Llywelyn eglwys ger ei lys yn Nhrefriw yn Nyffryn Conwy i Siwan, ei wraig. Y sôn ydi iddi gwyno fod y daeth i eglwys hynafol Llanrhychwyn yn rhy bell. Siwan oedd merch y Brenin John o Loegr, a gweithred strategol ddiplomataidd ar ei ran oedd rhoi ei llaw i Llywelyn. Ar droad y drydedd ganrif ar ddeg, Roedd statws Llywelyn fel tywysog yn hollol sicr. Ond chwerwi wnaeth y berthynas gyda Lloegr, a chyn hir roedd y Brenin John wedi ymosod. Gwthiodd deyrnas Llywelyn y tu hwnt i Afon Conwy, a chymryd ei hoff lys yma yn Abergwyngregyn. Drwy ymdrechion Siwan, fe gymododd Llywelyn â'r Brenin John, ac fe ddechreuodd Gwynedd ffynnu unwaith eto. Drwy'r mynaich, llwyddodd Llewelyn i feithrin perthynas gyda Ffrainc a Rhufain. Roedd y cysylltiadau hyn yn bwysig wrth warchod annibyniaeth y tywysog rhag y wlad rymus roedd yn gymydog iddi. Wedi trosglwyddo'r awenau i Dafydd ei fab, bu farw Llewelyn yn dawel yn Aberconwy yn yr abaty a sefydlodd a lle treuliodd ei flynyddoedd olaf. Mae arch Llywelyn i'w gweld yn Llanrwst. Yn dilyn marwolaeth Llywelyn, daeth anhrefn i rwygo Gwynedd. Allan o'r cynnwrf hwn daeth arweinydd grymus arall, ŵyr Llywelyn Fawr, Llywelyn ein Llyw Olaf. Yma yng Nghastell Dolbadarn yng nghysgod yr Wyddfa fe garcharodd ei frawd ei hun am ugain mlynedd. O'r diwedd, penderfynodd Harri'r Trydydd, Brenin Lloegr, gydnabod Llywelyn, a'i gyhoeddi'n frenin ar Gymru gyfan. Pan fu farw'r Brenin Harri, daeth ei fab Edward i'r orsedd. Ond, aeth Llywelyn ddim i'r coroni. Roedd y sarhad hwn yn ddechrau ar gyfnod o wrthdaro gweidlyd. Dyma oedd dechrau'r diwedd. Ymosododd Edward yn ddi-drugaredd ar Gymru, gyda byddin oedd yn rhy gryf o lawer i Llywelyn. Gorfodwyd y tywysog i ildio, ac fe gollodd y rhan fwya o'i deyrnas. Lladdwyd Llywelyn yng nghanolbarth Cymru pan oedd yn galw ei filwyr ynghyd.
O leas gwanas gwanar i'r llaw, o laeth Llywelyn cof dyn ein dâl.
Dechreuodd Edward adeiladu cyfres o gestyll. Yn wir, fe ddefnyddiodd adfeilion Castell Deganwy i godi Castell Conwy ar yr ochr draw i'r aber. Ond nid pawb oedd yn hoffi'r drefn newydd, ac fe gododd sawl Cymro twymgalon mewn gwrthryfel yn erbyn Edward a'i ddisgynyddion.